Di kel motinhus kel é strada di nha zona Nhos obi ma ki N ta koba olisi pa nhos ka fla ma N ka ten razon Kel é strada di nha zona ma strada gosi ta liba mo lia N konpo lia N konpo Nhos o kara mo ki ta pidi so rabida tudu kaminhu Nhos o kusa mi Kel é strada di nha zona Kel é strada di nha zona Fidja da mai di olisi ka ta konpo ma oxi nu ta pia kunpanheru dintu praia Oxi N ta rabenta i rostu pa mostra Nhos o kusa Nhos oi kel é strada Nhos oi mo ki sta na. E ka ta konbu no e ka ta konbu strada ma pe bai peia otrivimentu di okrania ku rusia ki ka ten nada ver e ta bai ma tambi ami e bon pa bo zangadu ami ta lembra sin nhos oi tristeza di zona li ningin ka ta munda mas nhos oi kuze ave ba divagar mos

Rosto ba pra el aponta la Ô beba N toma ntira Ke fika ta Beba Aze Keli ta lapiu na kadeira Ben pa ten Bu kre serinha Kau si beba sta li Beba Ô beba

Ban kume pa n dja komu. É só mentira mesmo. Ou só sem a cadeia. Não vai, não vai. Isaac. Hoje na ponta d'água. Tem festa lá. Kel-li é nha strada Strada di Di mon até si nha strada di Kel-li é strada di pekador pa N ka ta kridita ma e ka ta bu bogoródi E ka ta bai Na oji e bai Ora pa sinhor di kimion la di Fernandes.

Mos mi mundo ta carri pa tran ta lembra tempo mos si Boli é cu lindo lugar de alguém ta come lá riba lá Hâ nha mãe Caminha Nhos olha pai é bem, olha aquele outro lado Nhos só é luga di tulun Kusé ki tulun sta na ki ka ten munda Nhos só paia beiu la Txukinha Próstuma Zema Kel é luga di tulun Mizé ben djuda tulun munda mo Monzinhu Jel la jel aru ramu N ba praia di táxi Mi nase na táxi Mi ku karu N ta praia di táxi Kes strada li ki Olise ka ta fase, ki es sta so na utrivimentu ku Ukrania ku Rusia, keli keli ta ba na taksi. Nhos otu, mozinha, kanta no ta nhos skola ki Olise ka ta ben kumpu kódi instrumentu, nhos oja skola. Keli e skola. Keli e skola, es stadu ki ta fase skola. Dja tudu rijinela, tudu rabentadu, tudu kusa mata. Diabus! ta pega ta rebenta ma modi es sta sima xuxu dentro do zona também tem muito limão dentro do zona ali é tubo de água é pega ringa mo eu li tubo de água assim eu sou ela é se está cima diabo mas culpado também que hora é que sou olhisse não olhisse é zangado ele é ordinário agora que era passinho de zona ali é só zangado O i mamai n fla Androlino ki mi n ta ki fla Androlino e fla di li di li un dos anu ma ta fika so Androlino ku Panuliro dintu matu e bi e bi fuma pa inha da pa rutu me ka poi buru me ka ta sota mi ki tra na ku buru na dja oji n ben pa tras pa nho mostra nhos kuse mudi ki nhas zona ku telu sa n ta mostra bu zona diki a poku sonhadona. Dia dimingu yo la ku moi la kasa ku moi la riba la dia nda kobu tudu ke kes ba baxu pe pe di matu li tudu nha fiju tudu npari liru baxu pe la nduna pe di mangi pa tudu ke kola nho so la sai tu la ki fernandi sta e la kama ta fika la la ke ke kola pa e ta puna trabai te tra di koka nho so nho so karu mo ki ta pidi so toma nho so nho so mo ki nta sakudi. Bu ta kunpra karu so ka ta kuidadu i karu ta fika li ta ta tran txon gosi sta mihor pamodi txuba ya txobi koia santa li ta ben ntra li nha la nunde ki npa la kel otu ladu rapaz fxadu ma sta pa nu ledu dentu zona li sukundidu saitu kes koli fxadu sta karegadu des Ma midjor ki ladron ma fladu ora omi tanbe ki sa ta furta di ku kroni pa riba ta ka matadu mo ku sa ka un forka kabesa ta sta tradu ku kopu mo si yende ku obu la ke kol la baxu la kandu sa alin fasi kusa nho so strada polisia ba bu sta bo e presidenti pa ke.

Nen ka djuba ka mun tenpa bo la e so kan la la sava la fundu djadinha Jan ku mergen li la fundu baxu la tan Karu so ta fla roda ke dedu ben mi ku mi zia bri karu fla roda ria ku dedu E fla so dadi ya de

Nhos odja fundu saitu Odja fundu saitu Ô Daniel ta tranka na karu Oji un fla-m ata mostra tudu ki é koli Odja fundu saitu Odja fundu saitu Nho pila monda

Nhos bai la saitu saitu ku primeru andar mosi strada nenti ia mata pai mosi nhos bai nhos bai lugar di malandru nhos bai kila lugar di malandru nhos lugar di trabadjador dja ka trabadja lugar di malandru kila lugar di mize

Nhos olha es fundu site. Es site pode lha-m ka xuxa, nhos un kusa, nhos oja. E fla nha mai ku oi Ave Maria, mozinhus o paia, un medu da itura mi i bo i nda ka simiadu inda. Mozinhu fala, timenti nhu ka mora, nhu ka sabe o ki nhu ta fasi, e verdadi. E fla minina, dja-m bai. Amozinho na Ponta d'Água Hoje ele indo Ponta d'Água Tá com muita vitra piri Carteira tem cheio de dinheiro Um será vai Aquele é mundado Aquele mundado não quer mais que bem quase Liga nós, amozinho Casa José de Vivi Carapate, amozinho E fla minina dja N bai Oi na strada Nhos sta na Saito Saito ten munte antrolinu ma gosi ka ten mas Nha bai munda mininu Nha bai munda Bai munda Mininu fla si nai kau munda E bai rostu pretu Bai munda Nhos sta Nhos sta pai beju

Mozinha, strada sta bom gosi. Kaba ku pai malandro. E fla menina, ya mãe, ya mozinho, assim não. Oh, oh, oh. Pô, não tá que esse nome, mo que está lá. Aderlindo, Aderlindo não, esse nome é Tiburcio. Alguém sabe de matar corre, cara? Não tem estrada, sabe de matar corre. Uma estrada, você ia ficar bom para mochua, ia chover, custa ia santa. Mozinho, bu ta aluga e braku braku, e so pelada. Mozinho pelada ku panuleru, sa dintu kau verdi li, bu ta pensa txuba ta. Sima.